Ahee, i Shangan Gang Podcast Network. Ha vulavula, ha lwa, ha hleka naswona hi vulavula swo twala. Shangan Gang Podcast Network hi vulavula ngopfu kambe u ta yi rhandza.

hi karhi ya mahlweni hi ndlela leyi na nongonoko um wa hina wa aximoyeni a ni fambi ni ri nexe ni khome um pasta laha ni nga kona eka siku ra namuntlha hi ndlela yo hlamarisa this our episode 10 ya ximoyeni hi kokina ni ri vanhu a va subscribe hi ndlela leyo namuntlha ni one gasa boxa I xwili hi ndlela yaleyo. Pastor na mi amukela. Ah na khensa swinene ku amukeliwa eximoyeni eh na khensa swinene na management ku va mi hi hostini ka siku ra namuntlha so ya na khensa swinene Pastor, swi kahle ku mi ti tivisa ka vayingiseri. eh vito ni pastor eh vito ni nyiko maphophe so ni pastor maphophe eh ni na kereke i Orlando East So i ministry lowu hi nga wu sungula hi 2013 mara swona swa vufundhisi swa khale swinene swa malembe swinene so ku lo fika karhi laha se ni nga Xikwembu xi nga confirma ku ri no it's about time ya ku ni endla leswi Xikwembu xi nga ni vitanela swona so Ya, so ku respond-a call hi hi marito man'wana. Ku va pastor. Ya. Mi ri mi sungule malembe mahi? Eh mina ni sunguli ni a Sunday school eh ni ya Sunday school eh a kaya ka Maphophe ka Born Again Christian Church a a hansi ka kereke ya Pastor Xirinda. Hi laha ni nga sungula ku ponisiwa kona na ha ri lontsongo. So ku sukusela ka malembe malamo na ha ri lontsongo ku ta fika sweswi na ha khomelerini so ya so ni nga vula ni ku ri ya swa malembe swa khale swinene. Se mi huma ka Maphophe mi tlhe mi va va ka Maphophe Ya, swi ni komba ku huma mi ka Maphophe. tihosi laha mi humaka kona. Ya hi swona hi swona sweswo Maphophe. i n'wana mhinga so ni mhinga eh, ni maphophe so ya yeah, hi tihosi i ntiyiso wolowo mm. Eh. swi njhani kumbe mi titwa njhani ku va mi ri e pastor eka nkarhi wa sweswi because i nkarhi lowu wa ku ti-pastor ti lumbetiwa hi swo hambanahambana n'wina mi titwa njhani ku va pastor eka nkarhi wa sweswi um like Ni titwa kahle swinene and I would say it's something lexi ni xi enjoyaka swinene eh, because like a hi swi leswi ni ngo swi navela or ku swi tsakela mara i swi leswi swi ngo ti humelelela and then ni sala ni ri hava choice eh, ni amukela mara eh, i swi leswi ni swi ni tsakisaka swinene i swi leswi ni nge le ku swi enjoyeni ku va ni ri mfundhisi Eh, ni vula ku ya ku kahle ya vufundhisini swinene even though ku ri na swilo swa ku tala ti-controversies na vafundhisi but eh, ni vula ku like eh, it has been there even na minkarhi ya yesu kreste there was so much controversies leswi leswi a swi ri attach na yena but eh, At the end of the day even swi ri kona Xikwembu xi lava malandza ma xona ku ma va kona ma ma xi tirhela so ya ni titwa ni tsakini ni kahle ngopfu. Kambe Mdam Ode ni we rini ku va a pastor? When was that? Eh ordination eh a ni nga vula ni ku a ni vangi na

eh, ku ni kota ku ordeniwa eh, i just believe ku ri god will make it possible if ku ri swilo leswi xikwembu xi xi xi xi swi tiyisisaka ku ri swo fanele swi va hi ndlela yaleyo so but as for ordination a a ku va na munhu loyi a nga ni ordaina mara hi ku ya hi calling ya mina i'm very much sure ku ri eh, xikwembu xi xi ni vitanini Na ku va xi ni tirhisa. Ni vone ka ti-case to tala ngopfu ku ri like Xikwembu xa ni tirhisa swinene. Kereke n'wina mi te yi sungule hi 2023 right? Yeah, hi sungule hi 2023 hi va na kereke. Kahle kahle loko ni sungula ku endla swa kereke it was 2016 loko ni ya ku pfula ministry. So ku va na ti-challenges leti ti nga va kona and then. ivi swi nga swi nga fambi hi leswi a ni swi expect xiswona and then in 2023 xikwembu xi ni vitana nakambe ku ri like ni lava ku ya sungula swilo leswi ni nga ku vitana ku sungula swona so that's when ni nga responda ni ku ri hayi ni ti availa ku ri no I will do it again. Ntirho wa Xikwembu. Namuntlha mi te mi hi tele na special. Yeah. Mi la ku vulavula hi leswi nga ndzeni ka buku ya ntima ku nga Bibele. I can't wait. Yeah. Tindleve ta mehe ti pfulekini ni xo ku na vayingiseri pfulani mm. tindleve kwala mi nga koho mi yingisela hi mhaka ku pastor namuntlha mm. va ta va ta hi byela hi ku Bibele yi tirhisa ku yini mm. all to you mi yingiserile ya na khensa swinene eh na khensa ku va ni kumi nkarhi lowani ka podcast ya xangana gang and then ni va ni khensa swinene na ku va mi yi endle program yo fana na leyiwani mm. eximoyeni swi komba kahle ku ri like Mi va mi kha mi endla swilo swa n'wina mi kha mi hleketelela ti-group hinkwato leti ti nga kona kwala a a misaveni so ha khensa swinene for this program na ku va mi hi hleketelelini so ya um ya namuntlha a ni tsakela ngopfu ku ku vulavula hi hi bibele um like hi xitalo like um ku na swilo swa ku tala ngopfu swi nge le ku endlekeni sesi mikateko

eka vudzalwana everything swi kumeka ka bible so mara the very same book uh, i buku leyi like vanhu va ku tala va vulavulaka swilo swa ku tala hi yona um van'wani they believe ku ri like bibele yi tsaliwe vanhu um some they believe ku ri um like bibele ya ti-contradictor ma swi vona so um swilo swa ku tala leswi swi nga laha bibeleni eh ni pfumela ku ri eh xikwembu xo fane xi pfuna vanhu ku va kota ku twisisa swilo leswi nga tsariwa laha ndzeni ka bibele sisi nkateko mina ni khensa xikwembu because ni wun'wani wa vanhu lava ni nga va na kateko eh wa ku kota ku twisisa bibele ku ri i yini Eh, and i swilo leswi minkarhi yo tala mi kuma ku ri loko ni ni ri kerekeni na ringesa ku ni dyondzisa kereke ni va kota ku va komba ku ri kahle kahle loko hi ri na bible se se mi kateke hi va hi ri na buku leyi like ku endleka yini why hi ri na bible bible yi tiyise ku yini mara hinkwaswo leswi ni vulavulaka hi swona I swilo leswi swi nga kumekaka andzeni ka Rito ra Xikwembu, swi nga tsariwa straight ndzeni ka Bibele ku ri hi fikise ku yini laha se hi ti kumaka hi ri na Bibele. And Bibele, switori leswi nga kona ndzeni ka Bibele swi na ntiyiso ku fika kwini, ma ni twisisa. So se i swilo leswi ni tsakelaka ku namuntlha hi nga dive-a in hi. langutisa ku ri okay Bibele xana Bibele i yini ma swi vona hi kota ku kota ku twisisa ku ri hi ta kota ku relate na vutomi bya hina ku ri is it something lexi xi nga relevant na leswi Xikwembu xi nga swi expect ka hina vanhu or ko va swilo njhe leswi nkarhi wun'wani swi nga endleriwa ku monetizer mahanyelo ma vanhu because ku na van'wani va believer ku no Bibele yo endlela ku ku va na peace emisaveni vanhu va nga vi va tshova milawu and all those things so swi tele leswi mi kumaka ku vanhu hi kuma khe hi believer ka ka ka ka ka hi ku ya hi Bibele but Bibele ku na leswi yi yi representaka swona oh, okay yes all right loko mi ka mi vulavula hi Bibele ku na leswi representaka swona mi vula swo fana na yini um

Mi kuma, e, laya ka New Testamende, Yesu Kreste a hlamuseta mhaka ya ku, I did not come to, to, to end the law and the prophet. So loko hi valavula hi Bibele, hi valavula hi, hi the law and the prophet. So Bibele yi tsaliwini hi the law and the prophet. And loko hi valavula hi law, We are talking about Moses, Moses is the law because Moses hi yena a nga ta na the law of God and then when we talk about the prophet uh, representative ya the prophet is, is, is, uh, is Elijah Elijah is the prophet so ni ta lava ku kombeta ku loko hi vulavula hi hi nawu Nawu ha wu tiva, wu fana na nawu lowu hi nga na wona lowu fambisaka tiko kwala a tikweni ra South Africa. So but lawani hi vulavula hi nawu wa Xikwembu. And then loko swi ta ka vaporofeta, eh vaporofeta va i vanhu lava like va va vonisiwaka swilo, i vanhu vo kota ku vona ti vision va ti vision ku va mi kota ku vona ku fana na sweswiwa mi vonaka mina this is the vision. Mi kota ku ni vona? Mina ni kota ku mi vona. It is my vision. So, loko hi vulavula hi vaprofeta, hi vulavula sweswo. So, loko se hi vulavula hi Bibele, Bibele yi tsariwe hi lo and yi tsariwa hi the prophet. So, leswi vulaka ku i swilo swimbirhi leswi swi endlaka Bibele yi va Bibele. Ma ni twisisa? Ni. So, mara ni kombela ku ni sungula kun'wana. Loko Moses a ta a ta tsala nawu, loko mi kha mi hlaya Rito ra Xikwembu ka Exoda, Chapter 34, Mi kuma Moses a famba a ya tshaveni a vitaniwa hi Xikwembu ku ri Xikwembu xi ta kota ku n'wi nyika nawu. Loko a fika Moses Xikwembu xi n'wi nyika nawu. Loko mi kha mi hlaya kwalaya rito ra Xikwembu ka ka ka ka chapter 34 ya Exoda kwalaya ku heteleleni Bibele yi tsale mhaka ya ku ri loko Xikwembu xi kha xi vulavula na Moses, Moses a nga swi realize ku xikandza xa yena xa layita So, hi, hi marito man'wana, Mu, loko Nawu wu nyikiwa Muxe, Nawu luwa Xikwembu xi nga endla ku Muxe xi n'wi nyika wona, wu endli ku xikandza xa xena xi layita, ku layita ku fana na, na, na dlupu, ku layita ku fana na tilayiti, like a, a, a light, a natural light. So, Bibele yi ri, loko a heta ku tshika henhla ka tshava, ivi a vitana vo Aroni na varhangeli va Israele ku ri a ta kota ku va byela leswi Xikwembu xi nga n'wi nyika swona, Loko mi kha mi hlaya laya yi ri Bibele va chava ku tshunela kusuhani na yena because a layita and then ivi loko se a swi realize ku ri wa layita yi ri Bibele a teka e vein a ti khubumeta xikandza every time yi ri loko muxa a kha a hanya na vona a hanya a ti khubumeti xikandza vein liya veri a yi susa loko a tlhelela ku ya ku vulavuleni na Xikwembu leswi u yi byelaka ku ri The way leswi swi swa Xikwembu a swi dizayini swiswona sesimi kateko a swi dizayiniwe hi ndlela ya ku ri mi kota ku vona masingita hi matihlu ma nyama. Mara Muxe loyi nawu wu nga ta hi yena, ivi yena a teka nceka a tumbeta xikandza. Leswi vula ku yini na? Loko mi hlaya ka New Testamente lahaya ka Vakorito va Wumbirhi, Rito ra Xikwembu ri hi dyondzisa, chapter 3, Rito ra Xikwembu ri hi dyondzisa ku ri loko Muxe A hlayiwa or loko mi hlaya nawu wa rito ra Xikwembu ku fikela namuntlha sweswi, vein luya wa wu va kona a timbilwini ta Maisrayele. Leswi vulaka ku every time loko mi kha mi hlaya Bibele a mi koti ku tiva ngopfu ku ri i yini xi nga kona lexi Xikwembu a xi lava ku ta xi fikelela hi mhaka ku Muxe u tekini Ceka a tumbeta xikandza. Ma ntwisisa ne? That is why mi kuma ku se Bibele yi lava vanhu va ku yi hlawutela, va mi byela Revelation ku ri swilo leswi swi nga tsariwa la swi vula yini. Kasi leswa timhaka hinkwato ti sukela ka Muxe. I Muxe a nga khubumeta, a nga pfuvela xikandza. So, ku pfala ka xikandza swi endle ku hi nga koti ku predicta kumbe ku tiva ku Bibele yi ri yini in details. Yes, ku ri Rito ra Xikwembu loko Xikwembu xi, xi ri vulavula, xi mi byele swo mi byela, Ku na swilo leswi Rito ra Xikwembu ri kotaka ku swi endla emirini wa n'wina hi woxe. Miri wa n'wina wa kota ku respond-a ka Rito ra Xikwembu. Mara Muxe, hikuva a vona ku sosayiti a yi a ya ha n'wi amukeli because a nga ha fani na vona, xikandza hi xa layita, a teka yini? A teka nceka a tumbeta yini? A tumbeta xikandza. So. Mhaka ya Moses i hi dlele. Hi leswi swi swi nga kona. That's why na namuntlha na sweswiwani vanhu vo tala lava hlayaka Bibele va ta mi byela ku ri, No, Bibele ya ti contradicta why? Understanding ya vona yi yi blokiwa hi ceka luya. Kahle kahle loko mo mi kha mi hlaya rito ra Xikwembu, Bibele yi ta mi byela ku Xikwembu xa hina i layiti. Ma swi vona ni? Yes, Xikwembu xa hina i layiti. Nkarhi wun'wana Xikwembu loko mi hlaya Bibele yi tlhela yi mi byela ku Xikwembu xi tshama ndzeni ka layiti leri Munhu a nge koti ku ri tshunelela. Ma swi vona? So hi ndlela yin'wana, loko mi kha mi hlaya Rito ra Xikwembu, Bibele ri ri Xikwembu xi ake munhu hi xivumbeko xo fana na xona, meaning ku ri ntumbuluko wa vukwembu i ntumbuluko lowu hina Xikwembu xi nga hi dizayina ku ri hi kota ku va hi va na wona. Ma twisisa? Ni. So Moses loko se a teke Rito ra Xikwembu, Rito leri a ri humesa ntumbuluko luwa, ivi a vona ku ingaku vanhu a va swi amukeli kahle ka society, a teka nceka endlayini a tumbeta. That's why hi fika laha hi nga fika kona namuntlha. Hi mhaka yini? Loko hi kha hi hlaya Rito ra Xikwembu, swilo leswi hi swi hlayaku laya swi tumbetiwile. A hi swilo leswi swi ngo humelela erivaleni, Sesi Mkata. That is why swi lava munhu loyi a fane a hi byela ku swi vula yini because leswi nga tsariwa laya swo tala swa swona a swi na literal meaning leswaku leswi u swi hlayaku laya u nga va kha u hlaya xitori laya mara swi swo tala swa swo ku na leswi swi nga swi tumbeta ma ni twisisa ni mara why xikwembu xi pfumelele ku swi tumbela loko hi fane hi tiva xikwembu we need to pray we need to to read the bible but still we don't understand leswi nga ndeka bibele I think lexi ni nga xi vulaku i ku like a ku vangi xikwembu xi nga swi endla I Muxe. Ku vi Muxe a nga swi yendla, mara lexi mi fanele mi twisisa xona hi Xikwembu, tsundzukani ku na rito rin'wani, i sesimu kateko, I think laya ka Matewu chapter 16, laha Yesu Kreste a byelaka Peter a ku, wena Peter u katekile hi mhaka ku a hi nyama na ngati xi nga ku hlavutela, mara i Moya lowu nga ku byela. A ku, ni ku nyika makhiya, lexi u nga ta xi boha emisaveni xi ta bohiwa tilweni, lexi u nga ta xi chucha emisaveni xi ta chuchiwa emisaveni. Meaning ku ri Xikwembu Xi hi nikini hina vanhu power ya ku hi kota ku decide ku hi swi lavisa ku yini. Mara Muxe hi nkarhi luwa u vi yena a teka decision ya ku e a teka decision ya ku vanhu lava hi mhaka ku a va koti ku ni amukela va chava light leyi humaka exikandzeni xa mina swa tswa ni khubumeta so decision liya ku vi swi leswi Xikwembu na swo xi nga swi register ku a swi tshami hi ndlela leyi Muxe a nga endla yini a nga swi decide hi swona mara a ku sunguleni a hi leswi Xikwembu a xi endle yini A xi swi plan xiswona. So leswi ni hlayiselaka swi ni hlamuselaka swo sweswiwani hi leswi nawu wu nga xiswona. Bibele yi vula straight ka ka ka Vakorito va vumbirhi chapter 3 verse number eh, eh, 16 eh, or 15 yi ku na namuntlha na sweswi loko muxe a hlayiwa loko nawu wu hlayiwa ceka luwa wu vuya ndzeni ka timbilu ta vanhu mi ni ku rini a hi koti ku vona layiti leyi yi produce-waku hikwala ka rito ra xikwembu ma swi vona mm. so ku muvha kwalano a hi yeni ka vaprofeta okay. yes ka vaprofeta vaprofeta i vanhu vo kota ku vona va vona and mo ni mi byela leswiwani loko mi kota ku vona mi pfuniwa hi layiti ku mi kota ku vona swa ku layiti ni le ka vuprofeta yi le ku tirheni ma swi vona loko mo mi ri xinyamini a mi koti ku vona nchumu exactly so that's why loko mi hlaya rito ra xikwembu ka geneza chapter 1 um eh, eh, verse number 1 xikwembu in the beginning eh, god created heaven and earth ka verse number 3 bibele ku yini eh, ka verse number 2 bibele ri there was eh, darkness all over ka verse number 3 bibele god said let there be light and the bible says there was light not only that Yi ri, Bibele, ivi Xikwembu xi vona layiti ku yi sasekini. Ma swi twa ni? Ivi Xikwembu xi vitana layiti liya, He call it a day. Ma swi vona ni? So, hi marito man'wana, leswi vula ku ku loko mi kha mi hlaya laya ka Pisalema 119 verse number 130, Rito ra Xikwembu ri ku yini? The, the entrance of God's word. give light meaning ku loko rito ra xikwembu ri nghena ka n'wina ri fanele ri producer yini ri producer layiti so i layiti leriya leyi endla ku vaprofeta va kota ku vona timhaka ta n'wina i layiti leriya ri endla ku vaprofeta va kota ku vona leswi mi nga swi endla ndzhaku va tlhela va kota ku swi vona leswi nga ta humelela ka future mara na kwalano ku fike ku va na problem um loko mi kha mi hlaya rito ra xikwembu laya ka Ka Isaya sesi mukateko chapter loko mo yi sungula mi sungula chapter 20 28 ya Isaya mi yi hlaya mi kuma sesi mukateko vaprofeta na vafundhisi va nkarhi wolowo i vaprofeta na varhangeri va nkarhi wolowo swilo leswi ni vulavulaka swona swi tsaliwe laha ka verse number 10 na number 11 i i i i i i i Isaiah chapter 28 verse number 10 na number 11 na number 12 vaprofeta va karhi wolowo a va sungula ku ku na byalwa they, uh, they used to drink alcohol so when they were drinking alcohol bibele yi ri loko se va dakwini a va sungula ku ku ku ku ku Ku ku endla ti mistake a ku voneni ka vo ku hlamuseta ti visions leti Xikwembu a xi va komba tona ma twisisa ni mm-hmm. se loko se va kha va endla ti mistake teto Xikwembu xi consena swi tsariwa kwalaya Xikwembu xi ku vonani matafula ma n'wina ma tele hi mahlata ene loko se mi fanele mi endla mi jaja vanhu va mina mi le ku endleni ka ti mistake hikwala ka yini hikwala ka wine and strong drink which is alcohol ma swi vona yes ivi se Xikwembu kwalaya Ku tsariwa mhaka ya leyiwani ku tsariwa ku rini ku tsariwa mhaka leyiwani ya ku ri eh, eh, eh, the vision of all leswaku swi vona hinkwaswo sesi mikateko the vision of all meaning ku ri swilo leswi hinkwaswo va swi vona hi matihlo swa xikwembu has now become the words of the book unto you se xikwembu laha xi decide xi byela vaprofeta ku sweswi ko fanele ku tsariwa bibele Because ku na vanhu lava kotaka ku vona swilo swa mina hi ku tirhisa layiti. Mara these people were not maintaining their integrity leswaku a va nwa byala va dakwa va endla swa xikwembu va dakwa leswaku byala byi nga siveli ku ri u endla swilo swa xikwembu nkarhi wolowo ma ni twisisa ni mara a va endla ti-mistake leti xikwembu xi nga gina xi nga tsaki hi tona ma swi vona ni then kusuka kwalano xikwembu xi byela isaya xi vula hi nomu isaya xi ku the vision of all leswi hinkwaswo vaprofeta va swi vona hi matihlo Unto you, swivuriwa ku mina na n'wina hi nga kona namuntlha, has become the words of the book. Meaning ku ri mina na n'wina se hi tsaleriwa Bibele. Ma ni twisisa ni? Se i Xikwembu xi nga decide-aka ku tsariwa Bibele. Yes, xi ku the visions has swi fanele ku tsariwa marito manene sweswiwani. Okay. Yes, xi ku a ku tsariwa Bibele. Ene loko mi hlaya lahaya sesi Mukateko, yi tlhela yi swi vula straight yi ku ri buku leyiwa loko yi ta va yi tsariwile Mi ta yi teka mi yi yisa ka munhu loyi a nga dyondza, mi ku, Hi leyiwani, hi kombela ku u hi hlayela yona. Ivi munhu loyi a mi byela ku, No, a ni nga koti ku hlaya leswi swi nga lawani because swi pfariwile. And then yi ku, Hi mhaka desperation a wu la ku tiva ku ku tsariwe yini le ka buku. Buku leyi yi tlhela yi tekiwa yi yisiwa ka munhu wo ka a nga endla yini? O ka a nga dyondzanga. Hi hlayeni. Ivi loyi o ka a nga dyondzanga a ku, No, a ni swi koti ku hlaya hi mhaka ku yi pfariwile. Loko mi kha mi hlaya kwalaya ka ka chapter 29. E, verse number e, e, 10 11 mi ya le hansi leyi loko mi fika laya ko number 14 15 xikwembu se xi vulavula ku ri i will speak to these people using a stammering tongue and another tongue meaning ku ri se xikwembu hi mhaka mistake liya a yi endliwa vapfuni hi vaprofeta ya ku va kha va nwa byala xikwembu se xi introducer leswi hi swi vitanaka ti-tongues leswi a swi mara na khongela vaprofeta va sweswi va ha ri busy no endla swi swa wrong mi vula ku its because yi lava hlavutelo more a ka vona ku va va twisisa ntirho lowu xikwembu xi nga hi nyika wona kumbe ko va na vaprofeta vo ka nga ri vaprofeta vo ngo chasa Eh like ku hlamula yeleyo sesi mikateko loko mi mi hlaya a rito ra Xikwembu E, ku na e, pharabulu yin'wana leyi Yesu Kreste a kha a yi kombeta ka Matewu chapter 22 mm. laha Yesu Kreste a kombeta ku ri a ku ri na phati leyikulukumba ku rhambwini e, vanhu ku ri a va ti va ta attenda phati ivi va hetelela va nga fikangi vanhu lavaya ivi papa luya a endla phati leyi a endlela n'wana wa yena a hetelela a A ku a rhuma malandza ma yena ku famba mi ya teka munhu un'wana na un'wana exitarateni a ta ka phati leyiwani ku fambiwa ka ka te- ke teka un'wana na un'wana a ta ka phati leyiwani ma swi vona ni swi kumekini kwalaya mi kuma ku un'wani a nga mbalangi dress ye le phatini ma swi vona vhele a va tekiwa exitarateni ma ni twisisa ni loko a nga tekiwa a nga mbalangi dress ivi yi ri papa luya wa phati luya a ku tekani munhu loyiwani Munhu mu n'wi hume, a n'wi humesa a, a, a, a tlangwini luwiya. Loko a n'wi humese tlangwini, ivi ku vuriwa marito lamawani ka ku ri, Many are called, but few are chosen. Swa ku hi vitaniwe hi tele ka Xikwembu, sesi Mikateko. Mara lava Mara nga ku na choosiwa va vatsanana lava nga endla yini? Va nga chuziwa. Ma ni twisisa ni? So nkarhi wun'wani wa kumeka mi mi ri mufundhisi, mi kha mi endla sweswi mi endlaku swona, mi kuma ku ri mi wela ka lavaya va nga vitaniwa but you are not, Not choo- chosen Ma so twisisa? la a nga vitaniwa ni n'wi vonisa ku yini and also Mm. eh ni twe mi ku khale byala byi pfumeleriwa se xikwembu xi byi bene rini byala ku byi nga ha nwiwi vanhu va tswotswiwa eh Like I said ku ri eh, loko vaprofeta in fact not an, mi ni twa kahle an- I'm not talking about the, the rest of the people I'm talking about The vaprofeta prophets, yes. hi leswi nga tsarisiwa swo ka Isaiah okay a va nwa byala to the point ya ku a va nwela ku dakwa a va nwela ku dava yes vana va dakwa a ndzi munhu swi vula ndlela vana va dakwa loko se va ri ku nweni va dakwa loko se xikwembu xi vulavula na vona A va endla timisteki hi ku ya hi leswi Xikwembu a xi va byele ku va fanele va swi endlisa xiswona. Ma ni twisisa ni? Then timisteki letiya loko ti ya ti kha ti inana, Xikwembu xi fikela xi nga ha tsakiki xi ku, no, leswi se ni nga xi endla kahle, a ni ma swi tiva ku ministry wa wa vuprofeta wu kota ku vona. Ma ni twisisa? Xikwembu xi ku, fute ku na verse ni nga yi tlula laha ka verse number 10 ya Isaiah chapter 29 verse number 10 yi ku, Xikwembu hi xoxe xi vula hi nomu wa xona xi ku, I will pour unto these people, the prophets, and the rulers and the seers a, a spirit of deep sleep meaning ku ri moya wo tlela swinene ma twisisa ni then loko se xi rhelele mi ya ka verse number 11 se xi ku the vision of all has now become the words of the book unto you leswi vula ku yini na leswi vula ku ku bibele yona yoxe loko se yi tsaliwa it is the spirit of deep sleep ma ni twisisa ni xi poromota ku rini ku kumeka ku na it's like xi block access ka lava a va ri na access khale mara mi kuma ku ri vona se a va tirhisa ngopfu byala ma ni twisisa ni so xikombiso xi ku yini a ni nga ha kombi munhu ti-vision sweswiwani se lexi ni nga ta xi endla Ti-visions leti ni nga ta ku komba wena Isaya na va, na va, na vo, na va, na vaprofeta lavan'wana, ni kombela mi tsala hasi, mi tsala, mi, mi tsala ku ri marito manene. A ni nga ha kombi munhu. Se swi ku komba ku na vafundhisi lava mavunwa lava, na voho a va na nyiko. Ma swi twa ni? A va na nyiko hi mhaka ku a va swi tivi ku vision yi huma kwihi. Mi basisa ku va nga ta mi rhoba timali. A hi yeni mahlweni. Yes. So so so so so ku va ku Xikwembu se xi tisa Bibele. So loko se xi tisa Bibele a ku ri ra ku lo ku block-a ku van'wani va nga ha vi na access Okay. ya ku tiva swilo swa Xikwembu. Ma swi vona ni? Se swi ku sweswiwani swi to hlayiwa kunene ene ku hlaya kunene Ku na lava swi va disadvantage-aka. That's why mi twa vanhu vo tala van'wana mi ku, a ku ni hlaye ngopfu Bibele but ku na contradiction endzeni. Mi vhele mi swi tiva ku munhu yaloye ku block-iwe access ya yena. Ma twisisa ni? Se va koho va ku, munhu a hemba ku i vone something hi mina. Masiku lama ku tele ku generalize a ka prophets. A ni n'wina mi mfundhisi but you are not a prophet or you are both. Ahh mun pfumele ni nga swi hlamuseti ngopfu ku yini hi yini mara Okay. le- yes mara lexi ni nga ta mi byela xona eh ku na leswi va swi vitanaku word of knowledge Okay. yes ku na leswi leswi va swi vitanaku word of knowledge eh ku eh ku na vuprofeta eh prophecy a ni ko a ni nga la ku nghena ngopfu ka sweswo ni vulavula ngopfu sweswo ku yini yini mhm. but i wanted to ni mi kombeta hi bibele ku yi va yi akiwini hi lava nawu yi akiwa hi vaprofeta ma ni twisisa ni yes so mara like um loko mi mi mi Hi valavula hi hi vuprofeta if like no la ku sukanyana ni nghena nyana ka ka ka ka ka ka vuprofeta eh loko mi hlaya rito ra Xikwembu laya ka Hebrews chapter 4 eh verse number 12 eh rito ra Xikwembu laya yi ri eh the word of God is sharper than a double two edged sword ma twisisa ni loko mi kha mi hlaya laya leswi i Bibele yi vulaka swona ku na kun'wani hi King James Version yi ri, It is a discerner of the thoughts and the intent of the heart, leswi vulaka ku ri, Ve ri rito ra Xikwembu hi rona ri kotaka ku vona swilo leswi nge le ndzeni ka mbilu ya n'wina, sesi Mukateko, ri tlhela ri kota ku vona swilo leswi swi nge le miehleketweni ya n'wina. That is why loko mo kuma na vafundhisi lava Xikwembu xi nga va vitana ka swilo leswiwani, loko o va a ri ku chumayeleni lahaya, No ze mi twa nga ku na un'wana a nga ha ya mi byela, a nga ha ya n'wi byela timhaka ta n'wina ku ri mi kate ku hanyisa so. Ma ni twisisa ni? So, Rito ra Xikwembu rona hi roxe, the Word of God hi rona hi roxe itself, it is the word of prophecy. Ma ni twisisa ni? So, hi ndlela yin'wana, loko mi, mi, mi tiva Rito ra Xikwembu or loko mi ri na Rito ra Xikwembu andzeni ka vutomi bya n'wina, A mi tumbeleliwi nchumu, coz loko mi hlaya rito ra Xikwembu, u ri Yesu Kreste, hinkwavo lava landzelelaka mina, va nga ka va nga fambi hi xinyamini, va ta famba alayitining. Meaning ku ri yini na? A mi koti ku tumbeleliwa hi nchumu. Ene loko mi nga tumbeleliwi nchumu, ma kota ku tiva vutomi bya n'wina ku byi njhani. Na munhu un'wana ma kota ku endla yini? Ma kota ku tiva ku vutomi bya yena byi endleni? Byi tshame njhani. Yes and al, swi kona swa ku mi kuma ku munhu wa generalizer because mi fanele mi swi tiva ku. Ku na ku, Nkarhi wun'wana mi twa mi navela ku va mufundhisi, ene Xikwembu a xi, Bibele a yi swi aleli ku mi nga navela ku mi va mufundhisi. Ma ntwisisa ne? Ene ku na ku, sweswiya swo many are called but very few are chosen. But ku na ku mi kuma ku ku na loyi a nga swi laviki ku va mufundhisi mara Xikwembu xi n'wi fosta ku a va yini? A va mufundhisi. So those ones they are chosen ones. A hi swi leswi voho va swi lavaka, i swi leswi Xikwembu xi va compile-aka ku ri no, va fanele va swi yendla. Hi xitalo vanhu lava va nga chuziwa, Loko mo hlaya Rito ra Xikwembu, a va swi landzi swilo leswiwani straight. Mi nga hlaya hi vo Moses. Moses a tsutsuma Egipta a ya kwihi? A ya na loko se Xikwembu xi ku yi tlhelela kona, a nga ri ku swi laveni ku tlhelela. Hi hlaya hi vo Jona, Xikwembu xi ku ya na Ninivha, teka a ya a Tharishishi. A za ku ni chele ndzeni ka mati. Why? A nga ri ku swi laveni. Ma ni twisisa na? So, vanhu lava chuziwaka, hi xitalo Xikwembu xi va xi vekini ability yo karhi ya special endzeni ka vona. That is why Xikwembu xi va chuza ma twisisa ni so mm. a hi swi leswi mina na n'wina hi nga vhothaka ku no mukateko a nge vi mfundhisi no I, it's not our selection swi fana na israyele leyi vulavulaka yona bibeleni um eh, loko mi hlaya rito ra xikwembu ve ri israyele yi fike yi hlawuriwa hi xikwembu mi ni ku ri a swi ta va swi endlekini ku israyele xikwembu xi hlawula south africa ma twisisa ni e Ku va Yesu Kreste a ta ku yini? A ta aSouth Africa. Mara loko swi fika ka vutivi hi swilo swa Vukwembu, a hi vangi choice ku vi Israyele yi nga hlawuriwa yini hi Xikwembu ku ku yi va ku va yona leyi Xikwembu xi nga sungula ku tivonakarisa ka ka ka ka ka misava leyi through yona. Yes. bibele yi dipi kahle kahle yo lava n'wina mi yi tivaka ri karhi hi ya mahlweni hi khome pastor maphope Yes. o kona kwala eximoyeni Yes. xivutiso xa mina swi kona swi tele mara ni la ta ku n'wina mi rhanga mi hetisa liya ya ku hi byela more hi timhaka ta bibele yes so eh loko Se hi tsalwelu Bibele hi byela ku tivhixini a ti nga ha kombiwi kunene, ti ta hundzuka buku ka hina. Ma swi vona ni? Ku tsaliwe Bibele. Ma swi vona? Se hi nyiketiwa yona. Then, so swi la ta vula ku hina Moses, ku nga law, hi va na tivhixini, ku nga yini? Ku nga vaporofeta. Loko Yesu a ta ka Matthew chapter 5, Verse number kwalaya ka verse number 60 loko kha vulavula ku you are the light of the world ku na kun'wana like yesu kristu u fika a vulavula hi mhaka ya ku ri no eh, i did not come to end the law and the prophets but i came to fulfill them ni tele ku ta Hetisisa. hetisisa ma swi vona ni so like loko yesu kreste a fika That is why loko mi mi hlaya book ya Revelation a ni loko yi kha yi chumayela sesi mikateko hi hlaya Bibele hi sungula ku chumayela hi yona a ni yi ri ho reveal a swona mm. se buku yo hetelela Bibele nini i revelation eh. so loko mi hlaya buku liya yi tsaliwe straight ya ku this is the revelation of Jesus Christ meaning ku ri revelation it belong to Christ so loko Yesu a ta a tela ku leswiya swi nga blokiwa hi nkarhi wa wa Moses ku nga layiti na leswiya swi nga blokiwa hi nkarhi wa waprofeta ti-visions se ku tsariwa kunene bibele ku nga layiti na yona ma twisisa ni yesu kreste loko se a fika a fika a fika a endla yini a humelelisa layiti liya yi humela a rivale that's why loko mi hlaya buku ya matthew chapter 17 yesu kreste u teka peter a teka james va famba va ya tshaveni loko va fika tshaveni yi ri bibele loko a fika laha yesu kreste a fika Xikandza xa yena xi layitha kukota dyambu. Mpahla leyi a yi mbele yi, yi, yi layitha kukota layiti. Mi ni ku rini leswi hi byelaka yini? Ka Yesu Kreste layiti a yi koti ku tumbetiwa hi ceka. Ma swi vona? Se Yesu Kreste a ta ta reveal-a leswi Rito ra Xikwembu a ri endlini ku ri va xiswona. Ma ni twisisa ni? Se a kombeta ene loko a se a hundzuka a, a, a, a layita, loko mi hlaya Rito ra Xikwembu, yi ri kwalaya Ku humelela Mozisi, ku humelela na Eliya, va sungula ku valavula na Yesu Kreste. Then vadyondzisa va Yesu Kreste se a va wili hasi va tele hi matimba va nga ha twi conversation ku ri a ku ri yini. Then yes then loko se ku hela sweswo mi ta tsundzuka loko Yesu Kreste a a vambiwa xihambanweni yi ri Bibele a huwelela hi voice leyi kulukumba. Ri- u rha- u rhanga hole ro sungula ka hole ra vumbirhi yi bibele a ku a ni ro sungula u te eloi eloi lama sabakitati ra wu two yi ri bibele he cried with a loud voice and he give up the ghost immediately he give up the ghost loko mi hlaya bibele yi ri kheteni leri a yi ri tepeleni yi handzuka ku sukusela henhla ya ku yi yi ya hansi a ku ri kheteni a yi hamba yisini a ndhawu leyi a va ku holy place most holy place na holy place a ku na la- le ku chumayeliwaka kona vafundhisi lava tshamaka kona is the most holy place then hala ya hina hi tshama kona kerekeni is the holy place khetheni leri ra ri handuka immediately khetheni ri handuka ka mitiyo bibele kwini vafi a israyeleni va pfuka masirha ma pfuleka kwama va sungula ku famba ku yi va sungula ku famba a a switaratini va va vona meaning ku rini loko nceka lowa wu handukeni mi sungula ku vona swilo leswi a mi fanele mi swi vona hi matihlo swa xikwembu swa supernatural mi swi vona hi matihlo Mara because hi mhaka ceka a swi nga vonaki. Se loko ka Yesu Kreste, Yesu Kreste u telini ku ta susa ceka luwa ku ri hi kota ku vona swilo swa masingita. Hi swi vona yini? Hi matihlo ma hina. That's why ku na vanhu vo tala namuntlha lava va va ku na ti-encounters na Xikwembu lava nga ta ku byela ku like u vone ntsumi, u vone yini and loko vo ku byela switori sweswo u ta twa nga ku like swo va switori njhe. Mara the reality of the matter ka vona curtain leriya ri va ri nga ri kona ri va ri sukile mara ka lava vo tala lava mi kuma ku ri a mi za mi kuma privilege yaleyo curtain leriya ri kumeka ra ha ri kona so xin'wana xa kona e sese mikateko lexi ni lava ku ku ku mi kota ku xi twisisa swin'wana hi bibele bibele loko yi tsaliwa again yi tsaleriwe vanhu va two okay. yes ku na vanhu va yi two ebibeleni okay. munhu wo sungula loyi a nga kona ebibeleni i munhu loyi a vitaniwa ku ri son of god n'wana wa xikwembu yes son of god ku sukisa ka old testament ku ya fika le hi twa hi ti-sons of god sons of god na ti-daughters of god but ni tirhisa eh, eh, leswi bibele yi nga swi tsarisa swa the sons of god then loko mi hlaya rito ra xikwembu Kwala ka Geneza chapter 6 verse number 1. Yi ri Bibele ku fike nkarhi where man began to multiply in the face of earth and Bible yi ri then daughters were born unto men. Loko mi hlaya mi ya laha ka verse ka verse leyi le hansi ka verse number 3 Bibele yi ku ri then the sons of God saw the daughters of men that they were beautiful va sungula ku va teka va ya va endla vavasati ende loko mi kha mi hlaya kwalaya ivi xikwembu xi ku yini xikwembu xi ku now my spirit won't strive with a man moya wa mina wu nge tshami emunhwini hi laha ku nga heriki because now i realize ku ri i vanhu va nyama so hi marito man'wana leswi ni mi byelaka swona hi leswiwani bayibele yi tsalelo vanhu vambirhi ku na son of man ku na son of god So what is a son of man? Hi ku ya hi Bibele, a son of man i munhu njhe. It's like loko hi tswaliwa vo mhana hina, tswaliwa vo ba hina, hi tswaliwa hi ri vana va vanhu. That's why na Yesu Kreste loko a ha ku tswaliwa mhana yena, a ti vitana n'wana wa munhu. Hey n'wana wa munhu, n'wana wa munhu. Then loko mi kha mi hlaya rito ra Xikwembu,

Nchumu wa common between son of God and son of man i ku hikwerhu sesi mikateko hi hanya anyamini. Okay. Yes, hikwerhu hi hanya anyamini. Mara difference leyi nga kona i ku son of man hi ku ya hi leswi ecclesista yi vulaka swona yi ri is a, a, a, is like an animal meaning ku ri son of man a wu na advantage over animal tihuku teti hi nga na tona makaya you don't have an advantage over the mafana tihomu timbuti mafana mantwisiso when you are a son of man but when you become son of god through the spirit of god because loko mi kha mi hlaya kwalaya ka ka ka romans chapter 8 eh, verse number 14 yi ri only those who are led by the spirit they shall be called the sons of god verse number 15 yi ku moya lowu hi nga nyikiwa wona hi moya wa ku va hi va mahlonga ma ku chava but i moya wa adoption meaning ku rini When you are given the Holy Spirit, you are now being elevated, you are being adopted into the family of God by the Holy Spirit. So when you receive the Holy Spirit, you become the son of God. Of God. Mantwisisa ni? So son of God like a hi vanhu vona hina ho va common thing is just that loko mu n'wi langutisa i munhu u fana na n'wina i nyama but because ya moya wa xikwembu ndzeni ka yena na xikwembu xona hi xoxe he doesn't even think ku ri i vanhu it's something else like ni nga mi kombeta

leti ti nga vulavuliku na ti-sons of God ti vulavulaku na ti address-aku ti-sons of man ku na rito ra Xikwembu kwala ndzeni ka Bibele that addresses the sons of God ni ta mi vuyisa lahawani mi tshama mi yi twa verse leyi nga tsariwa ka Jobo chapter 1 verse number 1 loko yi vulavula hi Jobo loko mo hlaya lahaya ku na sweswin'wani leswi vanhu vo tala va swi misaku lahaya yi ri there was a time kwalaho ka, ka chapter 1 yi ri there was a time whereby sons of god come together present themselves before god and yi ri bibele satan came amongst them swi la ku that place it was not in the heaven a swi nga humeleli matilweni swilo leswi a swi humelela emisaveni a ni rito ra xikwembu ri ri loko vambirhi vanharhu va hlangana hi vito ra mina na mina ni endlini ni kona Hi leswi Bibele yi vulaka swona. Ma ni twisisa? Ni. So loko mina ni ri na Moya wa Xikwembu na n'wina mi ri na Moya wa Xikwembu, hi hlangana sweswiwani hi ri lawani ka, ka, ka eximoyeni. Ma ni twisisa? Ni. Xikwembu xi boheka ku va kona. Ma ni twisisa? So lahaya ka Job, a ku ri ti-sons of God leti a ti ri sort of a church gathering. Okay. And then God, He was there. Then Satan came in their midst, exikarhi ka vona. Sathana i te as a son of man. No, he just came as Satan. And then there, the reason why Satan went there, A ku ri ndhawu yo yi ri yin'we yo ka a kota ku va na conversation na Xikwembu. Ivi Xikwembu xi n'wi vutisa xi ku, U ta huma kwihi? A ku, A ni ri ku jikajikeni emisaveni. Ivi Xikwembu xi ku yini? A wu vonangi Jobo nandza wa mina wo lulama na? Ma swi vona? So Okay. Jobo laya, he was a servant, he was not a son. Leswi mi byela ku Jobo a ri hava moya lowo kwetsima. Mara a ri mugandzeli-nkulu wa Xikwembu. Yes, a ri mutirheli wa Xikwembu. Hi ku ya hi leswi Bibele yi n'wi describe sweswo, he was the servant of God. A ri mutirheli wa Xikwembu. Ma ni twisisa? Ni swi lava ku loko hi, loko ku ku he was a servant of God, God was his master, but these ones were his sons because they had the Spirit of God. Eyi! Ma twisisa? So hi laha Sathana a nga ya kona, ku ri ka gathering ya kwalaya misaveni. So vanhu vo tala nkarhi wun'wana va hleketa nga ku hayi swi humelele ematilweni and Sathana ematilweni u hlongoliwile, u nghena njhani, u tlhelela njhani ematilweni. No! Ti sons of God ti hanya laha misaveni, a ti kona ematilweni, ti hanya Xitori laha. lexiya hinkwaxo a xi nga humeleli matilweni. A xi humeleli laha A xi humelela misaveni. kwala misaveni. E, hi leswi Rito ra Xikwembu ri hi kombaka swona because Bibele yi ri, When two or three gather together in my name, I'm there. Ma ni twisisa ni? Ene loko mi kambisisa Rito ra Xikwembu, th those people who were present themselves before God were sons of God. And the sons of God, as ni mi byele ku ri, are people who are given the Holy Spirit. Ni ta mi nyika i example leyi mi nga ta yi twisisa kahle. Loko Yesu Kreste a nga se za a baptize-iwa, a vitaniwa Son of Man. Na yena ka ku, Ha, n'wana wa munhu, n'wana wa munhu u ta vambiwa, n'wana wa munhu this, n'wana wa A munhu nga swi this. tivi ku hi yena. Ma swi vona ni? A ti hlaya yena ku hi yehe n'wana wa munhu. Mara loko a ya Mara a khuwa, ne a ku ri n'wana wa munhu, a ku nga ri n'wana wa Xikwembu. yes, a ti vitana n'wana wa munhu Okay. hikwalaho ka ku a tswariwe hi munhu. Ma ni So, twisisa? Jesus Christ was the chosen one.

Ku fike nkarhi la ku loyi se i ready ku va a ya yimela mina. Yes and then the holy he was now the holy spirit came upon him and then rito ra Xikwembu now yi vhe ri declare ku loyi i yini? I Mara nambu wa n'wananga. Jordano wa ha ri kona he? Yeah wa ha ri kona. Wu kumeka kwi? Eh wu kumeka a I think Jordana is in Middle East and um, a Jordan a Jor i munhu Jordan swi nga- Jordan i country Jordan i kona Jordan it's a country loko munhu a lava ku There's hlamba a river. mabada a nga ya kona hi ku ku khuvuriwa yesu kreste ah not like No, no, I'm asking. like like like sesimkateko i think uh, th- everything Just tonana asking. everything sesimkateko ne a swa ha lavi location leyi mi nga rhurhela ku mi ya ka rona remember loko yesu kreste a vala na n'wansati wa musamaria Um mhani luya a ku ri, Hina va, tata wa hina va khongela ati, atitshaveni. And then n'wina Majuda, a vula Yesu Kreste, mi khongela akerekeni. Ivi Yesu Kreste a hlamula a ku, Nkarhi wu ta ta laha ku nga, ku nga khongeliwi tshaveni or tikerekeni ntsena. Kun'wana na kun'wana laha munhu a nga kumekaka a ri kona, a nga swi kota ku a endla swilo swa Xikwembu swi endleka. Ma ni twisisa? Ni. Mi So. tshika ku ya malwandle, guys, hi ku loko mi ya malwandle mi ya hlamba mabadi, Ku va ku ri na mabadi hi woxe mi tlhe mi ma rhwala mi ma vuyisa kaya. Mo va rhwalela swigubu lwandle mi vuya na swona. Mi nga rivali ku mi tirhwalela mabadi. Ongelani kwala mi nga kona. Na ha ri na Pastor Mapopo. Yes. Umm so hi hi swo sweswo. Ku na ti sons of God in the Bible, there is a sons of man. So like loko mi kha mi hlaya Bibele, buku ya Eklesista yi tsariwe ti sons of man. That's why loko mi hlaya Eklesista, Yi ri is vanity to vanity we are trying to grabs a wind hi ringesa ku khoma moya ni moya of course hi nge wu khomi A wu nge wu hi tintiho ta khomi. hina ma swi vona ni so leswi vulaka ku ri yini na loko yi bibele yi ku vanity to vanity ku na vanhu vo tala mi kuma ku nkarhi wun'wana loko mi kha mi hanya na n'wina sesi mikateko mi ku "Ah, why ni fane ni va munhu wa right ma ni twisisa ni ku ri like mi mi mi- a mi yi voni point ya ku va mi va munhu wa right ma ni twisisa ni mara pastor mm. swi endliwa hi yini ku uma ku this is a pastor i hlangana na yona yeah. right mm. mara i na ntikelo un'wana wo chavisa mm. mara it's a pastor mm. a nga twakali as human being i don't know swi va swi endliwa hi yini kuma ku munhu yoloye like spirit xa wena ye mm. loko i ri kusuhi na yena a va na ntikelo un'wana wo chuwisa so mm. kumbe mi tshama mi hlangana na swona a ku tika but they're saying this is a child of god mm. i moya lowu ngo ku tika kumbe ko va ku ri na swin'wanyana mm, swi nga swi nga va swi ri hi masayiti mambirhi maswona ku na vanhu lava mi kuma ku ri a ku khongeleni ka vona va na that presence ma twisisa ya ku when they move the in majority but swi kona swa ku mi kuma ku ri like munhu a va na presence leyi like a hi ngo swi swani mi kuma ku this presence a yi process leyi nkarhi wun'wana yi nga ya vukwembu ma twisisa ni mm. yes nkarhi wun'wana mi kuma ku okay munhu a nga move na process mi kuma ku na mina no na mimoya ya mina ma twisisa nyana oh. leyi mi kuma ku like mimoya liya ya kota ku sensa munhu loyo yaloye ma twisisa nyana mm, e because malanda ma xikwembu ma ma ma hambani zini nga hlaya E buku yin'wani e yi tsariwini yi tsariwa hi vutomi bya mhani un'wana va ngo i Catherine Kuhlman e mhani luyani va ri na ku ya dorobeni a nga yi e, siku a decide ku teka taxi a dorobeni a famba a ri ndzeni ka taxi yi ri kwala hindzaku kona vana vo wetetela ma swi vona because of the presence so a a ku nga ri munhu wa ku movement a ku ri munhu wa ku tshama endhawini yin'we ma swi vona so swa hambana mara i think xixa best i ku va munhu Minkarhi hinkwayo a va a kha a tikhongelela a kombela understanding loko swi ta ka ka ka rito ra Xikwembu because rito ra Xikwembu hi ro ri kota ku ku u kota ku tiva ku ri laha ni dila na xi xa real or ni dila na xi xa fake ma ni twisisa ni ai sesi Mikateko I can tell you u nge fake swa Xikwembu ivi vanhu lava tivaka rito ra Xikwembu va nga swi koti ku swi vona ku ri this is faking ma ni twisisa ni it's very easy ma swi vona ku ku ku ku na Nkarhi wun'wana loko hi ya kerekeni a ho yela ku tsakisa mufundhisi. Nkarhi wun'wana hi ya kerekeni simple because ya ku ku na moya ndzeni lowu wu lava ku dyaku. Ma ni twisisa ni? Wu lava ku twa ku rito ra Xikwembu. Mi kuma ku ni nga fika kerekeni mi kuma ku loko ni fika kerekeni mufundhisi wa loko a chumayila nkarhi wun'wana like a a ni koti a ni twi chumu ndzeni a ndzeni ka moya wa mina loko ku moya wa mina wu kolini. Ma ni twisisa ni? Swi sweswo swo swi endla ku mi kuma ku swi lead-a ka ku mi kuma ku ni decide ku ri no Ni ta stopa ku ya kerekeni ya so because ni fila nga ku a ni le ku benefiteni ka munhu wa mina wini ndzeni. Ma ni twisisa? So, mara swi sweswo hinkwaswo swi va swi kha swi tswariwa hi timhaka ta ku va munhu a va a kha a tiva Rito ra Xikwembu na ku va swilo swa Xikwembu ku swi va swi kha swi fambisa ku yini or swi tirhisa ku yini. Umm, ya. Yes. Ya. Na swi twisisa. Yeah. Eh, a ni la ta vutisa laha ka mi vulavule hi timhaka ta ku layiti leriya ri nga block-a hi Moses. Yes, yes. A ni tivi ku ni mi tlherisela ndzhaku. Ya, mi ni tlherise A ni ndzhaku. Mm. layiti leriya a nga hi block-ela rona Me- Moses ne? Yeah, yeah. Hi ku sweswi n'wina mi fanele mi ri kuma through revelation ya le Bibeleni. Yes. Mi ri yini hi munhu wa wa misava O ka a nga swi twisiseki a zondha ku Bibele, a ku, Bibele yi na mavunwa. Mi nga n'wi byela yini n'wina tanihi mufundhisi? Ah, like Rito ra Xikwembu se mikata ku yi ri, Anyone who come to God must believe that He is or He exist. Ma twisisa ne? Swa ku, like loko sweswiwa no va ni ta ka Xikwembu ni kha ni ku Xikwembu a xi kona, Xikwembu a xi hanyi, like Xikwembu a xi, a xi ti prove. Ma twisisa ne? Swa ku, n'wina se mi, mi endle ku Xikwembu xi nga exist. hi n'wina mara not that he doesn't exist ma ni twisisa hmm. i choice leyi n'wina mi nga endla ni mi nga ti tekela yona ma ni twisisa mo ni mi byela swi swin'wana um eh, eh, eh, leswi like ni believaku vanhu vo tala a va koti ku swi hambanyisa hmm. ku na believe ku na faith swi leswimbirhi a hi xilo xa hi one swi swimbirhi swo hambana okay believe hi believer ti-testimony Ma swi vona ni? Yes, believe hi believer ti testimonies but when you talk about faith, faith i ti result ta swi leswi a hi swi believer. Ma ni twisisa ni? So loko mi hlaya bibele, faith is now. Ma ni twisisa ni? And we can eat faith, we can drive faith. Mike leyiwani

Ma ni twisisa? Ni a swi koteki ku ri u tsakisa Xikwembu u nga ri hava swona. So faith a swi a hi ku pfumela, ko va ku Xitsonga xa hina xi pfumala ku ku ku ku swi hlamuseta kahle but faith i ti result ta belief but believe hi believer hikwalaho ka testimony so believe believer ti event leti nga humelela ndzhaku I wasn't there but there were eye witnesses who are testifying to say a ni ri kona ku swi endleke so so so then ivi mina ni heta ni ni believer. Ma twisisa? Yes. Mara misava yi somehow pastor ne lava nga khongeleku Yes. ne i xivutiso xo hetelela Yebo. before hi pfala lava nga khongeleku va humelele ku tlula lava khongelaku kumbe lava believer ka rito ra xikwembu Yes. mi twa nga ku xikwembu xo rhandza ngopfu vanhu vo ka va nga khongeleku ku tlula vo khongela No, swi- sweswo swi le ka ka Jeremiah chapter 12. Hlaya verse number one mi vhe mi mi mi mi mi hlangana na swona um i judgment loko mi kha mi hlaya verse number 10 ka chapter 12 jaramaya ka verse number 1 u vutisa xikwembu u ri why vanhu lava ka va nga khongeli va humeleli ku tlula hina vo khongela i jaramaya a vutisa xikwembu loko mo hlaya yi swi hlamusela sitri question yaleyo answer yi laya ivi xikwembu xi vutisa jaramaya xi ku loko wo phikizana vanhu hi ku tsutsuma ivi vanhu va ku siya Xana u nga ha teka khophethexini ya ku u phikizana na tihanci na, leswi u swi twaka ti tsutsuma ngopfu na, u siyiwe hi vanhu na? Loko mi hlaya ka vhesi number 10, ivi Xikwembu xi tsala xi ku, Many pastors have destroy my vineyard, swa ta vula ku ri yini? Rifumu ra vanhu lavo khongela ri le ndzeni ka nsimu. Ene nsimu leyiwani yi destroy-we hi yini? Hi vafundhisi, ku ya hi leswi Xikwembu xi swi hlamuselaka lahaya. So, ku answer-a swisweswo, answer-a hi leyiwani, Mi tshama mi yi vona logo liya ya, ya, ya ka judiciary liya ya swi, swindhichana swimbirhi swa hala na hala? Lexiwani xa hala ka right xa lava vo lulama, lexi xa halawani xa lava vo ka va nga endlani? Vo ka va nga lulamangi. The more kereke yi endla kahle, yi va ya vevuka. Loko yi vevuka, va ya hehla like this. Vanhu va misava va tika va ya hasi swi swula ku na ku humelela and the more eh, kereke yi nga endli swona leswi xikwembu xi lavaka swona xikwembu xi endla ku va tika va vuya hasi ivi lava vo ka va nga ngheni kereke va ya kwihi va ya henhla so swi la ta vula ku ku humelela ka hina vo nge kereke na lava vo ka va nga ngheni kereke hi vekiwe andzeni ka balansi liya swi ya ku kereke Kereke yi va yi swi endlisa A ku swi yini? fair hi mhaka ku vanhu vo tala vo homboloka va tele kerekeni, vuhakatimba hi le kerekeni, vuloyi hi le kerekeni. So swi komba ku hina hi nghenaka kereke hi ta humelela hi hi hi mbhovo wa nayiti because of swivi leswi va swi ndlaku. Vafundhisi vo tala va pfinya, vafundhisi vo tala va rhoba vanhu swilo, vafundhisi vo tala va i va interpret-a Bibele swo ka swi nga ri swona ku va convince ku va kota ku kuma mali ma ni understand leswi ni swi vulaka Yeah, kuma pastor ko va ku- so hi ta humelela njhani don't you think vanhu vo tala va huma a- a xikwembini because of what we are doing as christian Eh sesi mikateko ku na swilo swin'wana ni nga na swi kuma Bibele ne. Eh loko swi ta ka prosperity na timhaka ta Yes, loko swi ta ka prosperity na timhaka ta finances, nkarhi wun'wana ekerekeni va ta mi byela ku mali yo khongeleliwa ne, mara loko mi tlhela mi hlaya a rito ra Xikwembu like it's not always a case, ma ni twisisa ne? Yes, loko mi kha mi hlaya rito ra Xikwembu ku na vanhu vo fika 12 maybe ni nga vula ni ku tiofisi leti Xikwembu xi nga ti vekela for our own prosperity more special finance and world material, ma ni twisisa ne? So hi ku ya hi leswi mina ni swi tivisaka swona It's not all about my prayer that will make me prosper, but if I can find such people ma twisisa ni ni joyinana na vona ku va vanhu lava like ni nga na vona ndhawini ya yi-one kereke ya mina yi nga kota ku endla ni ni nga kota ku humelela even na vazalwana va kota ku endla ni va kota ku humelela so these people are listed in the word of god ma twisisa ni mm. those people who are attached na mhaka ya prosperity so hi marito man'wana um prosperity E, ku na vanhu lava nga attachiwa na yona ku ri these people i vanhu lava like like ni nga mi kombeta example hi ku ya leswi rito ra xikwembu ri nga swi tsarisa swona i think its uh, isaiah chapter 3 yi va listini vanhu va kona hinkwavo laya a ku sunguleni munhu wa number one i munhu wa nyimpi number two ka ha ri munhu wa nyimpi number three i muporofeta number four i jaji number five is an aro, arota so va listiwini vanhu lava hinkwavo loko mo mo va mi ri ka ligi na vaporofeti mi ta humela that's why loko mo langusa ti ministry ta vaporofeta vaporofeta va va na mali too much because hi ku ya hi leswi rito ra xikwembu ri nga swi vulisa swona i vanhu lava nga attach na success that's why vaporofeta minkarhi yo tala i vanhu lava like vele loko na loko ma twa va vulavula va vulavula hi mhaka success more special wealth and the resources i swi- i vanhu lava nga attachiwa na swona a mara vaprofeta vo tala va ka gaza va na ndlala sorry ku vula sweswo mfundhisi i nga ku hi ta yi gimeta kwala nkarhi wa hina wu dye hi timbyala um hi ndlela yaleyo ni karhi ni ku bye bye eh, eka siku ra namuntlha ni ri na mfundhisi maphope aximoyeni hi ndlela yaleyo ni ku danko